Insellmilkom ħbieb u nistidinkom għal vidjo ieħor. Illum ħa nkellimkom dwar kemm hu ħażin il-fsid żejjed fuq it-tfal. Hawn forsi min jgħidlek u hija billi nfissidhom ftit li tfal ġfija ħażin. Mhux qed ngħid li ma tfissidhomx Alla ħares li imma iż-żejjed kollu ħażin. U ħa ngħidilkom storja llum Storja li għaddejt riġrat vera mhux jiġifieri qed nivvinta biex nagħmel video. Taħsbux hekk. Mela. Ilu kien hawn għad il-karozzi tal-linja l-antiki ngħidilhom jien. Kulħadd naħseb jaf li huma ta' Malta. Mhux dawn li kienu ġew minn barra. U konna f'tal-linja u kien hemm tifel, forsi kellu dawk l-10 snin, Xi ħaġa hekk kellu insomma. U dan f'daqqa waħda bida jikkummedja hekk biex idaħħak in-nies. U għallew in-nies bdew jitkulu ovvja u. U dan meta ra n-nies qed jitkulu baqa' sejjer jipprova idaħħak in-nies. U ngħidlek il-verità, in-nies bdew jiddajqu mbagħad għax iż-żejjed kollu żejjed hux. Dana Tifel forsi jdaħħak naqra lin-nies jieħdu pjaċir, imma mbagħad dak li jkun jiddejjaq iż-żejjed. U beda jdejjaq lin-nies ngħid dak il-verità u dan billi kien għad kellu għaxar snin. Ħadd ma qisu widbu għax kollha qishom taf inti. U kien hemm mara insomma qaltilna ħa ngħidilkom x'tagħmlu. Tagħtux kasu, titkulux u taraw kif jieqaf waħdu. U hekk bdew jagħmlu n-nies insomma. u vera ta' ħbieb. Il-ħin kollu kienet jikkummedja ma' xi nies jitkulu. Kif in-nies waqfu jitkulu, waħdu ċeda u waqaf. Ġifieri, ara naqra, meta intom it-tfal tagħtuhom l-arja iktar ħa jagħmlu. Dina bħal m'ilux. Kien hemm tifel ta' erbatax-il sena fuq Facebook qed jgħajjarni, mhux tifel, ġuvni ngħidlu jien għax erbatax ġuvni jkun, qed jgħajjarni. Daħlet ommu. Qaltli isma', qaltli dak it-tifel għadu, dak it-tifel tiegħi ta, qaltli għad għandu erbatax-il sena, dak m'għefx indikazzjoni Għedtilha l-ewwel nett ġuvni sinjura mhux tifel, t'erbat-il sena. Għedtilha u l-edukazzjoni trid tibda minn meta joħroġ minn ġo fik it-tifel, mhux tiġi tgħidli ġuvni t'erbatax-il sena għadu m'jafx x'inhi edukazzjoni. U mbagħad għax għedtilek, qabdet tgħajjarni mat-tifel. U aktar 'il qabel qaltli, jiena t-tfal dejjem darrabbihom. X'ma tidħalx ħbieb, eh? Tisma' dal-kummidi, Msieken it-tfal, mhux għalek, it-tfal tilin mħawdin, jekk il-ġenituri, u qas huma kapaċi ċertu ġenituri huma njuranti u ġdur, laqqas jafu jrabbu, ħasbu għax jibgħatuhom il-knisja, jibgħatuhom il-mużew u jibgħatuhom l-iskola forsi ċertu affarijiet minn għalihom ititellgħuhom tajjeb. Ħalluna ħbieb, ħalluna ġenituri. Ħudu l-edukazzjoni intom l-ewwel u mbagħad agħtu l-edukazzjoni lil uliedkom. Għax lanqas intkom m'għandkom edukazzjoni sura ta' nies. Mhux qed ngħid għal kulħadd ha, imma hemm ħafna minnkom hekk. Jiddispjaċini ngħid imma dik il-verità milli nara fuq Facebook. Nispera ħbieb li dal-video li kelli għalikom oġobkom dwar il-fsizzjet fuq l-ulied. Grazzi ħbieb.